Iga ndoche ng'a edebate yaimokire igaa entindi etanyare koba gekoera, tiga ngera nase abageni bane igaa ntarachi gocha asee our facilitators tiga nchake na omwalimu oo nkwae, timaeti nkwae so far econversation eyio ng'aki aye kwanyereire gwategereire korwa ase our facilitators gwategereire korwa ase omotegereri what is your opinion?
Eh, mbuya mono Probright. Mm. Ah, namba eyemo egento nkere twebete aa. Ah, ase ogosara kore chinsemo isato, Mm. entang'ani neria oyominto Charles atebete ecrococyliteridectomy, Mhm. eria yogokuna ake igo buna tokonya goteba ng'a ogokuna asiniini. Mm. Ntobwate ensemo ya kabere korwa coexcision. Ase ensemo eye, omwana aga bakobwata barusia eclitoris naende baba ng'a bakuna ensemo nere ase timaeti ase ekegusii nakio ekorokwa labia, ekoongorigwa eng'encho eria Abasomali bagokora. Chimioro iga bakoongoria.
Iga abwo chinsemo echi chi'ensoni. Alafu ntobwate eyekorokwa infibriation. Nkagereti ng'ee nero bono ekorokwa mutilation yenyene ase eng'encho eyio nero ekorwanigwa bokong'u. Aah ekero ase infibriation eye bakorusia naende basuna. Muna Abasomali. Eeh bono bagosuna ng'a rende batiga riake iga ase omonto agochiera ache nke. Aiga bono noyo esie eyio ere. Bono ekero twabwatire twamanya chinsemo echi chire isato, okoirana ase ekegusii giaito, naigwe omorandiki agoteba ng'a torigererie ase ebuku nkoerese ere ng'a yaya abagaka bare gokora ki? Bare gosarwa ekero okorigereria korwa Abrahamu gocha gocha. Abanto bagokwanerwa nabagaaka, naende tiatotebani omonyene ng'a mono ekero ebuku yare gokwana egokurikwa amen, kwanyora yabukanire mpaka abang'inaini. So ekero tokorigereria omanyete ebuku eria yarigetwe na ase eculture ya Abaibrania, the same way yaroche korikwa ase eculture ya Omogusii, nabo kwaroche konyora ogosarwa oko kwa Abaisubati koroo. Ekero okobwati ase omogusi aruseti amang'ana y'ogosara, na ekero riire bare konya kong'anya ng'anya iga bagakobi korwa iga arie ase abakushite korwa aria okonyora abasomali mbare aria ababorana mbare aria. So ekero okobwati gocha gocha okonyora ng'a omogusi iga achiete agakobi keria kiare komokonya Aiga abange tokonya goteba ng'a kero kende ng'a onogokanya amanyinga na ogoteba ng'a ose kero kende ochia kogokia oyo oyomonene. Amang'ana aya amanyinga medically gose korwa ase amang'ana y'obonyagitari eke negento keraereswe nomonyagitari buya ng'a eki kere at a personal level mbanto mbakoreng'ana notenga buna oratenge. So my opinion neri ng'a. As long as tokonyara goteba ng'a eke kere bobe eke kere buya, nkaberete ng'a kera eculture nebwenerete koigwa amasikani aye. Tari kera ekemo omanyete egento kegotoita nkeri ng'a totagete koba civilized in everything. Aye nde kagosi ogoteba ng'a eculture yabo nere ere civilized ere superior goetania eyende. Ekero kwamanyire ng'a eculture yabo nero.

Mm. Inche buna nategereire nategeire ginkonya gokumia Mm. ase ginkonya goseka but inche egento ndakwanire ase ase chimbwa ah, engaki ya kare nonya tokonya go- gotuguta ebinto bia kare inche nkorora ng'a sometimes mbuya biarenge Mm. ekiagera ng'a kare, nonya neching'eni chia kariru, gose enchera abanto bamenyete, nonya namasikani, nigo arenge igoro mono kobua abao niga. Omaete natoche tokane ng'a abana mbasaaru chitabi ne chi'eng'encho kobua ogosaaru okwo togokwanera, ekiagera ng'a ogosaaru baria ba kare mbagasarirwe, ee, lakini abana babwate amasikani kobua bono. Igo bono buna tokonya ko, konya gosuka, ense nkonya gochenchia ere ebinto bianya gosareka mono kobua buna biarenge kare, igo ng'a abana nabatiga gosaaru, Bado nintwe torebeke buna abaibori, tokinie abana baito enchera endonge eyerabakonye, ekiagera ng'a abaibori baito ba kare mbatosometie chinchera tware gokina, chinchera tware komenya nabaanto, chinchera kware gotwara amasikani gochia ase abanto bonsi. Abana babo nigo mbabwatie masikani, mbabwatie yaani bare ekegori gete yaani otanyare kogambera nogambera. Kare nabo kware kogamberwa nomonto omong'ao naende kwaigwa, bono iga tokogambera omwana omonto. Igo ng'anche egento ndatebe kiarenge eki'eng'encho, gose intwe twaferire buna abaibori, nokoa abana baito chimbwa, ee, ogosarwa nkoria o ki'eng'encho buna embwa, ekiagera omonto notaka konyuoma, omonto nembwa okonyuoma, tari ng'a nogosarwa gose ogotasarwa. Ndoche ng'a nembwa ere ey'eng'encho mono kobua ogosarwa oko iga togokwanera. Igo ng'a kare abanto mbamenyete buya, naende mbabwate amasikani, nonye ogosarwa kwarenge ororo. Onche ogosarwa oko iga togokwanera, tindarora eeffect mono ekiagera inche nimaete oyomo otasariri lakini osang'ang'arete. Naende nimaete oyomo osarire pi naende osang'ang'arete. Lakini egento eke iga togokwanera ng'a ogosaru, inche bono ndatebe ng'a kiabeire buna CBC ekiagera CBC eyachete tokayekobia. Noko noko nogosaru oko iga bado bado etokobeti. Lakini ng'a mbire bitorakobi mbitokonya, buna bono omonto oramenye gogokobia obogima gete bw'omonto gete omenyete gose mbuya na aye otake komenya buya, yaani bogochande, ekiagera aye bono ogostrain tomaeti oria buna abanyorete. Igo ng'a inche ndatebe togasaini gostrain, gosaria ebinto binde, ribaga tobwenerete koira buna buna biarenge kare, ebinto binde mbibwenerete birane biria biarenge ororo, totige biria biarenge ororo bibe ororo, ekiagera ng'a ngokonya biarenge ase amao. Inche ndatebe ng'a nimbwate baba agaria, naende engaki gete twakenete iga tokonya komoika ang'e, ntware konya komoboria ebinto binto iga. Ende akamanya goteba ng'a ing'a egento eke ekero giachete ng'a abana mbe ase arwa, atebete ng'a gento eke iga nkegokonya abana. Inche eria nere statement rimo ng'inyorete akwanete, gento eke iga nkegokonya abana. Egento eke iga tiga abana onye bakwaroka baroke, ekiagera ng'a ense twaikire. Nokanie omwana ng'a bono iga ngatiga gento gete, orakore egasi gose onye ng'ina tamotureneti. Igo ng'anche egento ndoche ki'eng'encho kerabe mono naende gose tware gocha koiranera amasikani aria nabanto baria twabwate bagotoa chisemi, at least bastoe chisemi echi toranyarete koba tokomenyera. Gose ng'a inche ndatebe ng'a toramenyere Nyasaye mono ekiagera ase twaikeire na tochichuche inche ebinto binde mbigotokonya. Nyasae oratokonye intwe buna abaibori, tokinie abana baito ase embu ebwenerete, totige konya koegia ebinto binde biachirie bi'ense. Tiga tosabe Nyasae Ita atokonye. Okwaroka gose ogotaroka ekiabete ng'a inchuo ase 'nde buna more igo. Mwaroka emwaroka, Nyasae nabanchete buna more. Nigo intwe inche egento ndatebe ng'a twegerie abana baito chimbu. Alright.
Timaeti tiga ng'iche Noah ekero gwategereire nao nabategereire nabagokwana.

Inche omoraria ase emiaka nakinire ekeiga Mm. na narorire abairi bane na abanto bari close to me batasariri babwate etabia mpaka bono iga. Aande pasiri bari chinsobo tindai complain ende yonsi. Nabo igo narorire abanto basarire bari chinsobo abande babwate etabia engiya. Naende narorire abanto basarire bare chinsobo, ebiina bire mambia mpaka mogoroba, abana baroo mpaka ringanisha. Igo bono etabia no nateba ritang'ani nogochora kw'omonto agakora. Rero ng'amue ng'a tingotwara omopango oo kando, nabo nkoamoa, naende menye mbwate etabia engiya. Naende bono mogoroba ng'amue bono iga ng'a tinkorara mwane, nabo nkoamoa. Igo noitana Pili na Kii, onde bwensi otetegete emoroba ya reero ng'a aechore ensemo yao koba. You have a responsibility as an individual, onde oyogaka gotebia ng'a ng'a reero kaba omoronge gose obe omobe. Ekanisa nabo erakoranderie gose tekoranderia, ekenyoro nabo kerakoranderie gose nkekoranderia, lakini aye omonyene ntogwachibigana maisha yako. Aye korende egento igoro y'ogo- y'okoroka kw'abana bakanyaroka. Egento ekia kane bwensi engima, omotegererie onye konyuete, oteeme rero maambia nkobwatwa ore. Inki oranchere obwaterwe orie ching'ende tachieti? Aye egento ekorosia kera omonto akanire ense engima, aye ng'a ekorosia obomanyi oande oikaranse oteng'ana aye ngoteema ore. Bagoteeba ng'a, Mboronge toigwere eserekari, Naende mboronge neintwe tomanye nki getogwenerete. Lakini noise kominyoka mono na bosa nki yakomisire, korwa nogosebera ng'otebia omotegereri antegerere. Omoriri bwe rituko nkeri ng'aki nobwate obogima okomenya nomwana oo, tiagosarigia amatuko amotwie omwana oo. Ng'a rero igo sanki abasacha abange ekero ngaangorie eritweet aye bagoteeba ng'a abasacha abange kabisa ebanywa amatango ba basarire. Lakini onsi korigereria emipango ya kando babwate yonsi pi a good number mbasariri. Meaning ng'a egento nkere keburetwe korwa nyomba omonto agochia korigia isiko. Inki omwana oyo oraganetie korigia egento eke ng'a agochie isiko yie totamoprovidiri atware? Igo mbora nang'o teba ng'a otangore togotiga ekiara nonya chinsa echi chia Western ase korigereria the Western world, US, mbaria okaba ebinto ebio. Tindaigwe ng'a abana ororo ase abachenu abanyaroka ebaa ebabaya ogete. tinaigwa. Mm. Lakini sikorigereria intwe iga iga, iguru naba we are doing it. Mhm. Igo bono omosio oke omonto agotwara omorari mbuya mono. Alright. Eh, no ntararu asore of course topic eh, ntoranye kora goika tochi tonyebe baga ase bipindi binde ang'e bibere bitato bire bosio. Eh, a point nere daktari akwane taburi tang'ani ng'a omogusi no monto ore bwango goonchoreria. Agaitebera na kogenda esukuru, o- oiteberenere gotiga nonya na amang'ana ya okorwa ebing'wanso, rero na ekanisa agochia, nonya na amarieta onye nerieta ria omosongo nabwate lakini, egento eke ekemo gekorokwa ng'a ogosara, kerokio ororekanire tatageti konyara koba gakobwatoka, what is your argument against it, apart from korwa koruta obwoba ng'a nkobwatwa ore. How can we make omogusi appreciate ng'a nabwenerete konyara koba gakong'anya korwa ogosaara omwana omonyaroka ase baria bagokora eh, goetania komorutera obwoba nki keroo ararigererie erinde atebe ng'a aye tiga mbwatoke egento eke naende nki gekogera yabeire akong'u kobwatoka
Mbuya mono. Mm. Namba eyemo nesi nachakete nde gotanga rite goteba goteka goteba ritang'ani nateba ng'a omwana oyo omonyaroka ekero kwamosarire eyanga ng'a bono kwarusirie egento ngesagere atari nomoika bwa omosigiti abana teba omoika bwenyuomo Mm. Omwana omonyaroka atabokeri omwana omoburanche, reero nabwo rirorio omwana omoiseke iga aria, amanyinga arachare are. Lakini omwana oyo omonyaroka, amanyinga aye tagochara ara boigo, lasima oire chingaki, eprocedure, komwokia. Ekero gwamosarire, bono kwagerire amanyinga aye kende kabisa. Eyio ekoorokia ng'a Omwanorokio naase gosoka omuya okwo nasoka chingaki chinyinge oraire ororo komwokia. Nekio Eria kabere.
nekio no, no anta otarachiare eki naki exactly ekogera bakobasara ekiagera abatete kobakanya. That is the exact reason bago practice FGM.
Ebakagete nkobakanya bare, naki totebe ng'a ebakagete nkobakanya bare mono, lakini nabo nabare nobosangi omonto onye otesirie egento rimo oigure obuya bwaye. Onye rero kwakuna esukari kwara kwamena kwaigwa obuya bwaye. Mambia eno ocho rware oromeme okoreta naende egento kwabeka gwateba ng'a aa ingo entesi kabisa. Nyuma ntereba namba ya kabere osikorora abana basarirwe naki bagoitera amanyinga ang'ani. Niga are igoro. Amanyinga aya ngoigwa oyomo gagoteba ngotumia bare nonya chindwembe. Orwembo oro i- osikorora nonya ekoro nigo gwangotumeka orwembo oromo ase abanto nonya ikomi.

obonyaroka bwaye, gose korwa igo obeire omogochi gose omonto omonene, ng'a lasima asarwe. Yaya, is a set of mind. Bono iga rero nabo ngoteba ng'a inche nomonto omonene, naende rero nabo nkwamwata ng'a inche nomwana. Keri kera obongo bwao ime aye omonyene oibe oigekerete, naki agokogambera. Ekiagera bosa ankia omwana omosimi enyare okogora gose inform two, lakini akore into nomonto omonene, amaete ng'a inche nomonto omonene. naturally. Naende nabo ogosangia omonto omonene kabisa ere agoika aa anya goteba ng'a inche nomwana bado tinamanya gokora gento gete. Igo eresponsibility ng'a ekero omwana anyareka agosarwa igo teri kwamenta eresponsibility asare. Eresponsibility egocha nogotrain koria omwana onye komotrain omanye nkemogwenerete naende nkitamogwenereti. Epointi ende yomoeri ndanyare ki gokwana igoro ekio igoro ya ogosara okwo. Naki erabe, gose naki erabe boronge ng'a kera omwana oyatigire tai gosaarwa? Tonyare togokerigeria ng'a korwa ase ensemo y'obokonyi kobua ase engencho korwa ase impact we have e- impacts effects nabo ogosangereria ase nare akaye ase nare abe torigereria amaya na amabe Joy osangi ng'a amabe akoba amange kobua obuya. Mm. Onye egento eke kere igo etogoetiga. Tiatwenerete okoriria obuya na obobe. Kero okwarokia omwana omomura, mbuya ki boro, obobe ki boro ororo. Gose kori onde ogora kero okwarokia omwana omomura, kero atarogeti, amarwaire nigo asangi are amange sana. Eki giabere proved by World Health Organization. Alright.
Kero kero okwarokia omwana emonyaroka, gwasangi ng'a naye riagosangi ere the inverse, naye agosangia amarwaire amange

eyarorekanire na gwategerire nonya nebirengererio okobageka na nkoro igoro y'eng'ana eye y'ogosang'ang'ara gose okorora gose okwaroka oko nko kanye kwarenge eng'ana eye iga y'okosang'ang'ara it is not agreed nonya na ase abategereri baria banyare koba bagoaka esimi na apart from ogosang'ang'ara gose gomokanya amanyinka argument ki naende ero ororo for FGM ase egekoro ki'omogusii.
Mbuya mono bro bright naye nagokire sana ekera gia aba amini abategereri baminto bachangire buya mono na inche tiga ntebe ng'a goteba obomaene gento nkiare gokorwa ase enchera eyemo gosara kwabana baise getari gento kemo kiare kogera Egento egetang'ani naki togokwana riria ase obwango na identity. Intwe na omogusii ntokinete naende actually nonye na buna tokogamba iga inche mono nare kogamberwa omonto korwa kwa omogusii mwanyi getinge ebisaku binde ngokora bire binde bionsi lakini inche nare gokwanera omogusii oyio ogosaara Buna oyominto ateba three types chia FGM, ochibanga buya nare gokwanere ekesi egetang'ani keria giokonacha partially, clitoridectomy, tari excision, tari infibulation buna echinde chikogenda. Identity buna omogusi nkonyora tori gento gia kabere. Ekero abana baria bare kobekwa in seclusion house, amasomo naro amanene bare koegwa aire ere aborire, so that bono engaki y'okobatebia nang'aki batakeire komenya teiyo. Oro nateba ng'a eki ne epointi ende etakiri konya egento kia gatato, oyominto esi nasi nkorage nere ogekwana, enchera nere omosubati agokina, naende okoraa ng'a nonya ne ase enchera eyio tware gokwana ang'e nsagwe. Ekero omonto agotire atigire igo, ngochia are otwara enchera ende ekororekana etari engiya, iga abagusi ngotaka barenge baamo na chasinini, egere nachie gokiina ekero agotire kwanyora ng'a tari gotwara nchara ntambe, gose eshepu yaye teri koba mbe mono. Eyende bono twateba ya okoreduce sex urge. Ntaete konyeteba ng'a abanto natonyechangia, eyi nere ororo amaene nere enene, lakini naende ntorigereria egento eke mpaka totebe ng'a nomokungu omwana omoiseke. Ekero okomokombia gose ekero are adolescent stage, omonto oyo yaise gotwara amanyinga aria igoro onye takanyirie ake, Oranyore oyoko onyorire omochando omonene, oyio nonya nobogima obwo bw'okonyiomwa burache koba obokong'u, eagera ng'a koruriiria ekero are omoke, ngokanywa are ogokina bono ogocha koba omonto omonene, after all gento eke ekero mwabeire abanto abanene, tari ndagera mogoikaransera ang'e omosubati ataeire goikaransa iga, nomosacha amobere iga arioka, kera omonto nkorose aragende akore egasi yaye, igo ama ebi ebi ebi ekwirende nkogenderere ere obogima. So naki nagoteba ng'a intorigereria ase okoreduce weka egento eke nkebwate amang'ana ate, naende inyora abaminto iga buna monya korwa ekisambo. Intwe nabagusi twamenyire nabagere gotira gotira, am sorry go give that ekisambo. Ing'e ekero okoreria etabia yabari imorari gose morari amo nabagusi, gaki nabo ogoteba ng'a abagusi imbarenge, Morali are upright. Nkorire naende goteba ng'a baria baminto mwateba igoro ye history, actually ekero omoisraeli atari gokwana egento eke, tiga ntebe research yakoru bwango gose nonya tai bwango ere oro, neri ng'a in southern Israel okwaruka kwa abana abanyaroka nkwarenge oro mpaka bono iga, nkuri recorded nang'aki kwarenge in the fifth century. fifth century Egypt, na okwaruka ogotang'ania abanto baria bakwete mamisi ekero barigeretigwe bakanyorwa ng'a okwaruka nkwarenge oro. Abanto ba Israeli mbarenge amo sana n'abanto ba Egypt, na abanto ba Egypt mbarenge amo sana n'abanto ba Sudan, Aksum. The Cushites bamanya gocha kwanyora Abagusii Mount Kenya, I mean Mount Elgon iga aria baumeranire, bakobirie egento eke korwa. So, inche link yane moiseke omborie historically ng'a ki echete. Nabo nkorigia egento ekio ng'a onye oko ogosara kw'abana abasubati gwatogete Egypt in the fifth century, na gokamanya gocha abanto baria mbabwate trade interaction nchiarenge oro, inki oroche getaha totatebere ng'a egento eke nkiabwate link mpaka nonya na ase ebuku eyio ere Judaism, The Jews Before the Coming of Christianity, eye togokwana bono iga? I want to believe ng'a na.

e- eagenda y'omogusi ng'a rende bare korusia ba- ba- bakuna iga, erinde chi- chi- chi- chispark echio chinyare koba chigokea ake, then it's like you are confirming ekio omogusi are konyara koba kagokora.
Ah, mbuya mono bro Bright. Ntaete gochakera ring'ana ah, omotegereri akwana igoro ya abana ah, gose abasubati ba rero kogenda ah, for CS. na koanga go push. Number one egento geko bare baswati abange bakoanga go push ne emyth nero egeneration eye yaito tore ebwate ng'a when you push igo okoigoka ochie koba omonene omosacha ogo agotame so they are not mbari koanga go push ng'a ase engencho batarogeti Nigo bakwanga go push ng'a number one mbatageti koigwa the labor. Kobina.
Nigo ntaete nkore bwango timbasa kobina. Number two tintaeti nchi gotandoka gose tintageti nsugume nchi koba omonene ense omosacha ochi gontama. Those are the two major things that chikobekia abasubati abange naende tari bagusiboka including abagikuyu na other tribes koanga go push gosuguma ase labour. That is number one egento egetang'ani. Egento gia kabere nateba ng'a. Omwana omosang'ang'aru nomosang'ang'aru, egento kego depend namanyinga yefamiri arwete. Namanya korigereria iga, gatari otaire ng'a ekero abaiseke aba barenge koirwa bware, nkobekwa barenge bware, babekwa enyomba baba separated, baegwe omong'ina okobakwanera, baegwe omosegi ekegusii. Omosubati oria obatebie ng'a bono kiarenge iga, kiarenge iga, kiarenge iga, konya ngotuuma ore obiiti bosio bwa iso, konya ngokora ore eke na eke na eke na eke, omosubati oria okina, kamanyete ng'a nakanigwe kore eke na eke tindi gochia gokora. Bono iga tokwarokia abana bare emetienyi kianda miaka ebere, nki ogochia komosegia? Omwana oria agokina atamanyeti gose narogete gose tarogeti. Because bright bono iga ase taiyo omwana ore eight years akare gochia kwaruka, ase taiyo omwana ore ten years akwaruka, abange bakwaruka below the age of five, abwo batamaeti nonya ne meaning y'okwaruka ninki. Then kwamanya korigereria egento kere iga, daktari otebe naende oyo oira oreire mara minge, rero nata ng'a ngoikaransa nkire ntegerere daktari ng'oora, because okorire utafiti gwake on tradition. Omonto oyo orenge go- gokoesherwa amanyinga ng'ina naye bori ritang'ani, na omosacha oria omenyete gesarate, ogocha rimo rito okorosia abana. Na omonto omenyete nere rero, na omosacha tore nere tomenyete nere bori roro obomo tokorara nere kera rituko, oria kwarenge gokoesherwa amanyinga tachi korigia ase eng'encho aganye omogakoe baka etani yaye eike engaki eria inche aetete ya gesarate. Engaki tobwate bono neye tore nabasacha baito bumper to bumper. Engaki tobwate bono neye tokoria eblue band, engaki tobwate bono iga neye tokoria endagera ya GMO, omobere ogochemuka. So, kwaimokire omoyo omomurogo, I want to take example ya omomuro ogo. Aye ng'ina efata iniro daktari rero. Momura ogonyuomirwa omokungu oarogete. Omokungu oyo bwarogete obe akoberana momura ogo rimo, Omotienyi, ase engencho ngwaitabete ng'a nsarere omokungu oyio. Momura ogoimokire ase engencho mosubati oyo gatari komokora tari goikera rimagania aye ere ng'ina omosacha ase enyomba. Yabidi omomura ogo ogenda origie omosubati korwa bogere, origie omosubati korwa bokamba, otwara. Aye ng'ina omoibori, ekero enyuoma eye egotwara fracas igoro y'ogotaikerania ase amagania a bedroom, ng'aki okoigwa nkogoka ore? Onyore gokogoka then thumbs up. Lakini onyore egento eke gegokoumisa, omaete Bright obuya bono iga abana bararire. Abamama baito na abababa. Baba baito mbari barenge korara barigereria igoro omosacha okoora orare omobe bw'ebisi orara. Aba tore bono iga mbari tomaete what exactly making love is, ogochakera korwa ase romantic kare bakoika emoino. Nigo namanya kweboria, Omosubati oyo noria omanyete ng'a inche nimbwate right ng'a aria ase mbwente gotwara nimbwente gotwara, lakini kwanyora ng'a esky eri mwabegete kare ekeng'werere teri komu allow gotwara omosacha oye to the fullest. Number two, esky eria eclitory yabutoretwe egatigara ororo. Eskaeri teri kwalao even the fluids chiaye chisoke chichiche chilubricate e vagina yaye so as aenane amaguta aria agwente kwenena gose amache agwente kwenena ime yaye omosubati oria end up koba dry because e nerve eria egwente korusia amache aria yaborire then number three omosubati oyo gekero anyora ng'a omosacha oyo nabo are iga are kwerente okoroka ng'a long distance.

gose baria bagotumeka amate osoa kobeka amate, osoa komoa chiinfection chigotoka monwe ochibeke ase chitabwenerete. Amate nabwate chiinfection chiaye. Saliva nebwate ekwere ase ekobera, tari gochia inse aria ng'a bono ng'a genda ochie gwetisa. Ekwere ende eria yaye, ekiritori kiaye naki ebwate korusia efru, ef, efluid y'okolubricate omosubati oria, so as when she is in the act, omobere oye bwonsi is in the act. Mhm. Tari namanya korigereria ndi ango. Omwana oyo iga gwateba ng'a ah, tiga tomoninte. Omaete there is a difference between okoara kori bankwara ne risakwe gose barenge gwaka entaro Mhm. nokonaki.

Iga akobwata okama obong'ina omonto ogokama ekritori ebe entambe. Aye kwamanya konyora another tribe eko ekobeta okobeka ne sindani ekoyebeta yaani akoyebeta edesign gete ng'a boka boka. Number one ekero omosubati abeire ready gose kwakundire gose omosubati omanyete ng'a bono ngochinde gotwara omosacha one ekritori nkebwente kobora ekegusii okobimba. Nkogoteebia ng'a bono nabeire ready. Then ebikoba nabirobio bibia bimba bia koigorera and then omosubati oria orusie amache aye over slippery for you to slide in comfortably. Ekero eklitori eke getaiyo gose etipu eria etaiyo, binto ebio bitato mbiri goakora. Ere osikuku gose So, amini. kwamanya gotiga ekigori, are we, are we advocating ng'a abana baito baroke? Gose. Inki togoadvocati? Okonachwa gose ogopias gose okorenta chimbu na korentera abana an alternative way of passage. Torete enchera abana bakobekwa amo abaiseke babundiswe chimbu, babundiswe chitabi, babundiswe ng'ina bakomenya ase esociety. Gose iga iga ase togoteba abana baito ba- barogete naende barogete abange sana was among the top leading counties Kisi na Nyamira ase abana baria banyorete amarito bare emiaka emeke, teen pregnancy, in Gusiland igo yarenge igoro kobuga bogere. Nki eyio egototebia? Abana baito abange nabasang'ang'aru yet mbarogete. Because ase abana ikomi ase Gusii, ase abana bateneine ikomi, abana nane mbarogete. Alright.
Bono ntaina teen pregnancy eye ng'ai egocha yarwera onyore bana baito mbarogete, na baada okonyora baramanya. Mm, okay. Ase nabwaterera abwo, eh, mong'ina naro gose omogaka okumete sana ng'a ekirito riaye mokonya gokwana ninki eh, ase obweng'e toramotebie ng'a nero osikoko gose amini gose ng'aki ezina Yaya, eh.
Brian,

Alafu torete naende tomente daktari omonto onde bw'egekoro baratotebie ng'a engaki eye ya kare okomanyana kemobere igo kware gokorwa ase engaki ki naende ase enchera ki echi, alafu tomanye konyegareria na korigereria kabisa ande ake sayansi nki ekorokia igoro y'amang'ana aya iga y'okonintwa gose okwarokigwa kw'abana banyoroka obuya gose obobe bwaye mborobio obo, ah, naboigo tomae konyerigereria ase eh, eh, ekerore kia egekoro ase obwagare. Mwalimu nkwae maybe in a minute, ekero okorua enkwana y'omweri ase obotuko bwa rero.
Mbuya mono bro bright nabaminto ase eng'encho twabwatanire iga. Ekero nkorigereria ase amang'ana aya e culture ninde gwatebire ng'a tochia togende rigo chiaikire gocha egento ekenene. torigererie morality yaito, na ekero tokorigereria eye culture nero tonyerigererie aria ase egotonyenya boronge, twabwa tonyebwati aria ase ekoira ng'a nkotoirera ekemo ase eng'encho gete iga, nabo togokora ki? Tokoiti tokonyerusia aroro aria ase etari gotobeka boronge. Ase abaminto. Nekero togoteba ng'a kero kende tobwati amang'ana y'ekerero na egekoro, tiga ngototeeme korigereria oboime bwaye, na ekero kwanyorire oboime bwaye na obuya bwaye mborobio obo, toteeme kobwancherani boria bore oboronge. Ase omoerio togoteba ng'a mwachamire ni mtumwa, lakini ni mila gani ya ambaye itakufanya uwe mtumwa? Igo rende abanto twarora obotuko obotoereru, Alright.
ee, na abanto bonsi batotegerete nabaire amaiga. Asante sana. Asante sana mwalimu Ongwae. Timeti nakona Aya. nakona chirira gento kerwatete gokwana. Noera bono bono banto abange bararia tokonyara gokwania banto. Alright, asante ase rogwari bongwae nakoganeirie obotuko obuya. Alright, Naye boyo.
Murisi opande tebeti kigeri gware gokorera ase obotuko bware.
Mbuya mono. Rita ngoteba ng'a ring'ana eri twensi okorigamba gochakera nariarenge saa ine iga mpaka bono iga, togoteba ng'a ring'ana rigane pi. chisemi chinene, tigana chinkwana chinyororo, naende goetana nigo nditokane twensi torigererie toteba ng'a torison, Mm. to dialogue na to participate ase Yes. okomanyerana ekemaene ng'a ekere naende obuya bwaye ng'a ibore. Mhm. Igo naende mbaka eo ikegocha torigarire ase obogare naende torikwanere na korigia komanya obuya bwa kera ring'ana rire ororo. Ase abatari batararara nabaganeirie obotuko oboronge, na nimotware ching'aki chingiya mbaka eike egocha. Mbuya mono. Alright, asante sana Murisia Noah Opande. Eh, Dr. Tinega,
Mbuya mono Bro Bright, tiga ng'ire chidagika ibere chioka iga ntebe ninche ng'a nagokire esauri ye enkwana twatwarire ase bono iga. The Way Forward, Buna inche nkorigereria, nare koria abanto baminto mwensi, Ntobasa gotumia chinguru ase ogotanga ekegusii gose eculture yaito? Onye totagete egento eke gekorokwa ng'a FGM kere, tiatokwane nabanto buya tobaebererie, lakini ntobasa gotumia chinguru tobaconvince banche ng'a obobe mbore iga iga, bakore ekeria ekiya. Namba ibere, baria togoadvocate ase amang'ana aya iga ya FGM. Naende torigererie kogera chinsoni chi'omogusi nchire ororo, torigererie buya naende tobe good role models. Ntoba togokwana ase ekesi gie chi'okwaroka gioka egoika ebinto binde, abanto baria togoteebigwa nabo buna abang'ina na abagaaka baria be risagu, bakumire rende ng'a oyogontebia ndoche tari nonye nomofano omuya nkobwati. Getogokwana twarorekana amaene naintwe ntore elaini eria y'okorenda erieta riaito. Ekiagatato, Baria intwe togokonyara gokora egento eke, igo nkoboria ng'a onye twangire gotiga gaki nyagitari nere oro tosiki medical book rende ndatebe advice na nchera ki totakeire gokora onye ere minute ng'a ngokora ere tobasa kogenda kwa ebisochi gokorera orosana ime and in my conclusion abagusii bonsi peace mwabeta tiga ntebe ng'a egento togokora buna nonye na oyominto esnasi akwanire Amaene intwe ntori gokora FGM, egento tobwate ororo nekiao pi ebisaku binde ngokora bire FGM. Egento kia gatato ndatebe, tiga tochake process eye korwa ime yaito. Ntobasa konyechaga korwa isiko buna bono tokomochi konyerigereria abanto bande bakonyerigia ng'a biaretetwe korwa isiko, teri gento giaito ime. Iga ekero igochaka korwa ime, moinyore ogotera koria gwagarokirwe esimbore yagaterirwe, ogotera koria gwachete kogatigwa, amang'ana aria agatigwa esauri gwachagete korwa ime, ekagera bono kogasira. Ing'anchire nkorere gotebia abaminto ba Nyamasibi na abande bonsi bi korwa Ugali ase akorokwa Ibacho, omong'ina Robina moraa onyisi nasirete, oyio ore omomagokoro, Gaki natumire nainche Eporeani gochia ase abana baye, Daudi, Ratimu, na abande bonsi isi bare, natebire, Pole, naende naigure ng'a ogotugutu kwaye gokare one Friday, bono rende noo tore amo, pole, nainche narure gochia ase omochie oyio bw'onyiisi.
Right, Thank you. right, asante sana Dokta Tinega. Esnas.

Okwaroka koria kwarenge koria bagotanga ng'a ng'a omoiseke iga asarwa, bono iga iga agokebwa. There is a difference between ogosarwa na ogokebwa. Omwana one nakebetwe e minute ng'a there is something kiabete pulled off korwa ase e clitory. So, igo ntagete gotebia abanto baite, ntagete korua e warning na we must say the truth. The Act, Anti-FGM Act 2011,

Mwesi mobwate amagoso you'll be prosecuted I I guess next time we'll have to get a omonto korwa the law side anyare kwerera abanto baito ba Gusii ng'a inki esaria egoteba igoro y'okwarukia omwana omoiseke because korwa ng'ina nategereire nategereire abanto batari bake bagoteba ng'a omwana tiga arukigwe intwe n'Abagusii tiga twarukie intwe titokora egento gete lakini manya ng'a ekero gwaikereirwe buna omonto naro ogoaka okoegwa efaini ya one million, na omonto naro okoegwa efaini ya two hundred thousand. So igo ogochoose echa ere otagete gochia kobera, gose na ogoikaransia abana baria babo bakwanere, batware chimbu chingiya, because nabo ogosara omwana tomokwanera, chimbu chiaye chigende astray. Naende nabo okoba tosare omwana, omokwanere, abe omwana bw'engencho. So naye ogo-decide buna omoibori ng'a what do I want abana baane babe? And then. Aa, nkorigereria ase chi chief chiaito aa ne chi assistant chief chiaito, chibarasa chiri mokogenda, tegia abanto the repercussions chi'okwarokia omwana omoiseke, gose ekero oranyorwe gokwaroka inki gekoba. Onye ore tokonyara, rangeria omonto obwate obomanyi bw'ekimedical.

ya national, oyio nomonto o representatie president enyene, so techa gokobwaterania ocha goteba ng'a namanyete bright mbakwanete buna lakini mbatotebia, so igo nainyora ng'a ngotei ng'a chunga sana unachokifanya kinaeza kukuramba.
Alright. Lastly ntaete goteba ng'a mbuya mono ase abang'ina baria bonsi barwa amaoni abo because that one nkogerere twamanya ng'a bado gusii, FGM iga ere ororo ng'ina chinsa tikogenda, ng'a nonya 84% ya itogokwanera nabo eragende onyorere bado ntori korwa nonya 90s because from the conversation twatwarire you listen to women talk gose abasuba nabo bakwanire more on allowing FGM egenderere because barabwo mbaroche issue lakini Oise korigereria buya we need more we need more trainings we need more talks ntotagete togende tokwane nabanto baito togendere kobaelimisha tobaelekeze ng'a egento eke kegokanwa tari ase engencho totanchete kimira giaito lakini chimira nchire ororo lazima we do away with them Ah, ntagete go pass ah, my two special regards Ah, oyomo ah, Pauline

na bosigisa engima, bosigisa itaresi engima, bosigisa mwensi pi ase mwabeta, koruga iga bo barache otiire keitu keumbu, otiire birongo ogende, bonsi pi abanto baito b'omochie bw'omanga omaroro bw'ombuoro, bonsi pi nabasani bane bonsi, na ntaete gotai Brian ng'a mbuya mono ase ogotenena naintu ase ogofight FGM amatuko aya onsi pi na egasi mwakorege na Radio Buna, Nyasaye bw'emeganda abaseseni. Nabanto bonse mbesibio bonsi I love with all a God's love Nyasaye abasesenie. Alright.